But ok ɛnɛ otwadwafo no asan ama adepa akye yɛn. Yɛasan ahyia bio wɔ Bernard TV so. A brand new program and a brand new episode wɔ The Joint dwumadie no so. Ɛnɛ yɛaba ɔpanyin kɛseɛ bi asoɛeɛ a yɛne no ɛbɛretwe nkɔmmɔ. Na ansa na yɛbɛretwe nkɔmmɔ no na mekae sɛ wohwɛ no na wasubscribe to Bernard TV na wahyɛ ama obi nso ayɛ dɛn anya bi ahwɛ na awie a Wahɛɛte notification bell no sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yɛde update bi anaa exclusive interview bi to so wɔ The Joint so a, wobɛnya bi ayɛ dɛn ahwɛ. Ɛnnɛ yɛaba Philaman Asoɛeɛ, ɔpanyin kɛseɛ yi Ghana a obiara nim no. Ɔnyinii deɛ, Ghana a woka sɛ ɔpanyin kɛseɛ a, obiara dwen ne sɛ obi a wanyini anaa sɛ obi a akɔkora a ɔte fie a yɛgye nyanasɛm de firi ne hɔ. Bɛka Philaman a, Philaman yɛ youth a kyerɛ sɛ ɔyɛ anisoadehunu ma

Deɛ ɔwɔ ani no, wahu. Deɛ ɔwɔ aso no nso, wayɛ dɛ wate. Sɛbi, ɛyɛ me ti na ɛtua me a me kɔn so. Ɛnyɛ audio, mehu no sɛ ɛyɛ video. Enti menim sɛ nnipa dodoɔ no ara nim sɛ ɛyɛ Philaman na ɛrekasa yi. Na me nso meda ase. Metie, anaasɛ mekyia wo nso ahwɛfoɔ nyinaa. Meda wo nso ase. Deɛ ɛtoa so. Na mpɛ sɛ nka ayɛ biribi ma me da bi a mehwɛ wo videos wɔ YouTube. Oh. Mesɛ hu bi wɔ View TV ne eh, Mabɛs TV so. Yeah. Nka mpɛ sɛ nka woyɛ biribi kakra. Me mehwɛ a ebi a m'ani gye ne yɛ ebi a wosu no. Ah, nka mpɛ sɛ wosu kakra ɛma mehwɛ sɛ deɛ mehu no ahwehwɛ mu no ɛyɛ the same thing na mete anom a mehwɛ yi a. Eh, one thing is sɛ Sɛ wohu sɛ me acte a, ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ awura a yɛde ama me sɛ me mplay no. Maame no te yei. Adwene no ayɛ interview. Bia mo twa te ase. Me ntumi mfiri prɛko pɛ ɛ ɛnsu ɛyɛ ebia scene no ha na ɛbɛduru nti ɛsɛ sei na me yɛ ɛhyɛ mu ma no fete scene no. Mo twa te ase. Nti deɛ wohu no wɔ screen no so biara nyɛ sɛ ebia me wɔ hɔ a na me yɛ.

W'anim ne su ne Lewin, ɔkanyi kɛseɛ baako no nso wɔ sinitwafo ɛɛ dwumadie no. Ɔno wo ne n'anim su no hwan na ka edu sɛ mu sɛ hwan na ne ho ɔfɛ ɛno na yɛpɛ sɛ yɛhu. O obiara nu wɔn mu osu wɔn ho n'anim ɛna osu obiara nso ne ne face. Wate ase? Obi wɔ hɔ nom osu a ase ɔsere. Obi wɔ hɔ nso nso ɔsere ase ɔsu.

Nti no for saa one ne de obi a ne de viewers ɛna nim deɛ ne like ɔmo ɔmo pɛ. Ɔmo sa na filaman filaman yɛka filaman filaman ɔne hɔn. Yɛka sɛ filaman a filaman yɛ ɛyɛ ɛɛ Kwaku Manu ne junior brother n'akyiri ba mmiɛnsa a efiri maame baako papa baako a ɔbɔ nnwom sɛ twa sini a sɛbi ɔsan ne Kwaku Manu ɛtwa ɛyɛ videos funny videos a atrɛne. ɛma wiase nnipa nyinaa ne Ghanafoɔ nyinaa anim. Ɛyɛ sɛ Philaman. Na woka sɛ Kwaku Manu junior brother na ɔno ka bɛka sɛ wo maame mma no motɔ so sɛn moyɛ sɛn na wo wo na adi Kwaku Manu akyi na obi ba ansa na waba. Dabi. Me maame mma yɛyɛ six. Mmɛma five, ɔbaa one. Yɛ wɔ panyini wɔ ansa na ba kwaku. Ana ɔbaa di so. Ana me brother baako bi ɔwɔ hɔ ansa na me. Ansa na ɔwɔ ba. Ansa na ketewa no di me no akyi. Dɛ sɛ wo yɛ piesie no. Oh dabi, me me me yɛ last but one, me tɔ so five. Aah, dɛ sɛ piesie no. Piesie wɔ hɔ, pe piesie wɔ ansa na kwaku tɔ so. Yɛ ka sɛ piesie a, bakan ɛna ɛyɛ piesie. Oh. Ada ɔnyɛ twini ana? Ɔnyɛ twini saa. Wo firi he? Felawa. Yɛntoa nkɔmɔ no so, Felawa. Ah okay. Na yɛte sɛ yɛse yɛka ne sɛ Ɔbɔɛ Frank Nero nso ka abusua no ho. Yɛpɛ sɛ nea aba w'aso yi deɛ wokyerɛ mu yie ma ahwɛfoɔ hu baabi a Frank Nero hyɛ, sɛ ɔka ho anaa mpɛ sɛ ɔnka ho. A one thing ne sɛ yɛka sɛ ɛnyɛ obi a ɔne no firi ma no baako pɛ nko ara na ɛyɛ ebia wo nua dabi by for abusua no ankasa sɛ ebia me maame mma deɛ Frank Nero nka ho. Ana one thing nso ne sɛ Frank Nero nyɛ m'abusua. ɔnyɛ ɔnyɛ mbusua tsentsen ɔnyɛ biribiara but ɔyɛ me brother Kwaku na mfa no sɛ n'akoraa no ɔne no nam mfa no sɛ n'adamfo wate ma sɛ me brother Kwaku akoraa ɔne no nam kɔ baabiara kɔ set so nti ɔne no nante kyɛɛ almost bɛyɛ sɛ five years nti baabi a ɔnam biara platform bi a ɔbɛgyina so biara no ɔkasa sɛ ne nua ketewa. Nti ɔde ne ɔn ɔne no wura baabi a me nua ketewa baabi a me nua ketewa na ɛma bɛyɛ sɛ Kwaku na ne nua. Ɛnua ne fa nkura bɛyɛ sɛ wokyim a Frankinoro ɛnyɛ onua Ɔnyɛ paa. nua but ɛmfa no sɛ Sɛ ɔnyɛ adamfoɔ nua sɛ nua. mogya but Adamfoɔ ɔyɛ nua nua. adamfo adamfo Mm. nua. Na ɛnkyɛɛ biara na wo startee saa short videos yi. Yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ video yi ɛyɛ bra kɔ akuma anu ne idea ɛna wode startee anaasɛ wankasa woda so reyɛ anaa wosɛ ɛwɔ sɛ meyɛ biribi sei na me nso mede yɛdɛ ɛde ba sini twa no mu obi ahu sɛ filler man nso hyɛ hɔ ne. For funny videos atwa biaa ne series a anaa me bra wom biribi ayɛ me bra dɔ me kwaku nankasa ayɛ deɛ ɔno ara nadwene na ɔde draw story line ɔno ara na yɛbɛyɛ ne sei yɛbɛyɛ ne sei Ana ɛnam so a Nyankopɔn adom wodi ne mfe lama? For me mefe lama deɛ ɛnyɛ me nimdie, ne nyinaa yɛ me brada Kwaku ne nimdie. Nti fe lama na kɔɔ sukuu aduru he? Ɛduruu sukuu he ɔhyɛɛ aseɛ wɔ he? Me hyɛɛ aseɛ wɔ ɛɛ me kɔɔ me startee sukuu wɔ Boase ɛyɛ JHS me wiee JHS wɔ St Joseph's from JHS na me se kɔɔ SS wɔ Agona SDA. nti after SS no ɛna me nsa ntoa so biom a me me mefiri SS no mekɔ bɔɔ bɔɔl kakra ara na me saa divert baa ɛyɛ sini twam a ɛndɛ yi mewɔ sini dwom a metwa sini a Nyame adom me saa de nnwom toɔ kakra nkakra saa baa kɛ. Ɛnneɛ ne deɛ na ɛsɛ acapella anaa freestyle deɛ wobɛbɔ yɛ bi. Ɔwɔ ma Timo ne Adolfo Junior nom bi ayɛ sɛ yɛse Kwaku Manu wɔ Fela Felaman nso wɔ Fela menim sɛ wobɛtumi ama yɛ freestyle bi nso wohwɛ Felaman na freestyle no fama yɛ wohwɛ ɛfɛ n sɛ Adolfo Junior de na da biara mepɛ nwom a afutuo ɛwɔ mu na saa nwom no nso no sɛbi ɛyɛ youth nwom sɛbi Wo nam a wobɛhu how ɔne obi ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛ ɛbɛyɛ wohwɛ me me verse na meto no sɛ me fira ntomago me ne bi pra agorɔ mɛhwɛ me ho yie sɛ ɔbaa yagye ne bra agorɔ ɔne bi asɛm yɛ mɔbɔ aboa ɔne dua onyame nɛ bra ne ho ɔbra ye wɔ ko nti ma wani nna hɔ maa me nɛ kaa yɛ ɛhyɛ mɛti kɔ ɔbra hyɛaseɛ hia moa nti abusua apɛ bɛbi ɛde mɛsi na sɛ manhwɛ me ho yie na me kɔfa asɛm baa ɛneɛ sɛ malɛo abusua ɛni bi ɛnti bɔ ɔbra yie te sɛ wɛmfoɔ ɛnyɛ wɔ bia na ɛyɛ yaw kɔ sunsɔn wo ho ɛnkɔfa yɔnko bɔne na ɛyɛ saa last hour wɔ bɛyɛ mɔbɔ akɛsesɛm ɛma asɛm akohwibra seɛ ɔbra ahantan awudie atuturu asɛm wobɔ bia gyae na nyame na ɛhwɛ nipa deɛ onipa guo ɛno ara na ɔretwa nti mɛhwɛ me ho yie na na nyame ayɛ aboa me mehia mboa oo mɛhwɛ me ho yie ɛɛ nti most at times nipa bia ɔto wɔn na ho ɛfiri a wofiri mu na ɛhwɛ ayɔnkofa a wofa. bia yɔnko bi a ɔkɔ akɔfa no no ɔno deɛ ne fie yɛ hu wone no bɛkɔ akɔyɛ adeɛ ɛno deɛ woho bɛkyere no ɔno no wa sacrifice nti anaasɛ ɔno no ayɛ deɛ a survive na ɛde wa sacrifice. Ne sɛ afutuo ɛna Philaman ɛde ma mmerantewa no mm. na ayɛtoa so a Philaman adeɛ nti na woyɛ sukuu no wonim bɔɔl bɔ. Ɛnwom to yɛ so woyɛ ade na wamma wo concentration ankɔ that side na wo wotu kɔdi wo bra akyi sɛ wopɛ sɛ wone wo bra yɛ adwuma. Ɛna mekyerɛ sɛ Nyankopɔn de adeɛ bi na ɔse yɛ wo sɛ wotu woyɛ star obia ɔwɔ wiase bia yɛ star Nyame de adekorɔ no ahinta wo wadwumaden kakra bi a ɔbɛyɛ na ɛbɛma yɛyi wosi gold gold wokɔ hu se gold ɛwɔ fɔm sisiei a wohu yɛ a oh ebia wotumi sɛ boba wei deɛ eh sika wɔ mu o but before a wobɛtumi ayi sika no adi no Kyerɛ wo nyam sɛ boba a o wo nyam na woasɔ ne so de lead o sɛ mɛɛd ato mu akye no de akɔto gya mu an a a atoto no ama ayi gold no. Mfiti prɛko pɛ na na ɛyɛ gold. Enti no wo nipa no ɛsɛ o wɛke hard na saa nsonoma no a ɛwɔ wo mu no anaa sɛ kanea korɔ no a sɛbi ahinta wɔ mu no ɛtumi hyerɛn ma nipa nyinaa hu. Enti na ɛsɛ saa nti ɛnyɛ adeɛ baako pɛ na Nyame dodom o sɛ wokɔ sukuu. Sukuu no ebia onim nnwom to, sukuu no ebia onim bɔ ɔbɔ, sukuu mu no at the same time ebia ɔyɛ ade foforɔ wɔ sukuu no mu. Nti Nyankopɔn de adeɛ bebree na adom wo, ɔma wo kwan sɛ woyɛ dwumaden a wobɛtumi ayɛ ne nyinaa. Saa na ɛteɛ. Ayɛ sɛ all work and no play na mekae wo sɛ on the second of November twenty nineteen Awos pub ɛbɛyɛ butubutu PMAD nation akɔfa aba a white on jeans crash pin party.

Te seɛ a wotumi si yɛn usa actors guild no bɛyɛ president a deɛ pa na bɛtumi de agu fam aboa ma Ghana sinitwa adwuma no akɔ so sesei nie nim sɛ wɔ fam aa cos yɛhwɛ akɛsefoɔ bi a yɛsɛ ɔmo nyinaa de aba viral videos a anka yɛn susu sɛ nka yɛn deɛ ɔmo sɛ viral videos no nka ɛyɛ upcoming foɔ no ɛna ɛyɛ ɛde yi ɔmo ho pie bɛyi sɛ akɛsefoɔ nyinaa ɛsan sɛ sinitwa no akɔ fam no ɔmo nyinaa de ɔmo ho abɛgye agye upcoming foɔ no so adwuma ɛɛyɛ. Deɛ ne aka no, sɛ obi twa sini, aka, ɔtwa sini a, ɔtwa sini. Menim ne aka me na ɛwɔ mu. Enti for funny side no deɛ, ɛyɛ sini, wotwi mu taa koraa no a, ɛyɛ funny video. Funny video no yɛ a new purposely for upcoming people. If that me say, industry no na ɛkɔ fam. Ɛno nso nkyerɛ sɛ adwuma no asɛe. Daabi. Ɛyɛ ahoboa ketewa bi na ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ. Seesei wohwɛ industry no mu seesei a, yɛn mpanyimfo de bi a wɔbɔ ahu dawuro. Wɔhia nneɛma bebree wɔ industry no mu. Wohwɛ na nsɛm kɔ parliament kɔkaa ho asɛm sɛ wɔhia ɛyɛ from village. Nyame adom na sɛ me me filaman seesei mabɛnya opportunity sɛ me nso meyɛ ɛyɛ actors wei a yes. Na me picture sɛ ɛyɛ film village no a yɛfrɛ no village no, me nso mɛbɔ me kiswa sɛ ɛno ne adeɛ a sisi yɛ ɛda sinifoɔ akoma so. Sɛ wobɛkɔ obi fie kɔ akɔgye ɛdan de atwa sini na ebi a ɛsɛ wodi bɛyɛ sɛ one month koraa no a, wontumi nni one month because efie hɔ nom no obi fie wontumi ngya ama wɔ saa one month sɛ fa kɔtwa sini. Watema se? Nti sɛ film village no wɔ hɔ nom a wobɛtumi akɔdi two years koraa na ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ gyɛnni ankasa yɛ adeɛ a. Enti ate ne sɛ ɔno no na esi a esi si mu no yɛ hia. Se yenya ɔno a, wonya sika sɛ wokɔ location aa, wonim se wowɔ baabi a wokɔtwitwa no nti ɛbɛyɛ easy ama wo. Ɛmfa ɔhaw biaa mma. Nti ɔno no na esi yɛ mpaebɔ ne adesrɛ deɛ a yɛn mpanyinfoɔ no hwehwɛ firi ɛyɛ aban ɛwɔ. Ɛne wɔn mpanyin Nana Addo, wei deɛ wasuma o, ɔkyerɛ me w'anim no asɛm cos Nana ɔsuma, wei deɛ Philaman naso ɛna wei efiri ba, Ɔse fun village no a mo kaa sɛ mo ya ama ɔmo no ɔmo srɛ wo aa wahyɛ bɔ di suma ɔmo na ɔno sɛ nka ɔyɛ actors guild president de a nka ɔbɛ hyɛ wo ketee sɛ fun village no ɛno aa na ehia filaman sɛ yɛ hyɛ aseɛ filaman no deɛ obiaa nim filaman deɛ Oh nyame adom. sɛ yɛ ba ne yɛ bɔ filaman na obiaa hu a din bɛn na yɛbɛ bɔ a obe hu sɛ filaman no din a ɛhyɛ adaka mu. Ao me ɛdeɛ a nipa no ara de nim me Joseph Appiah Joseph. Appiah, Joseph Appiah, ba Philamon a na sɛbi ɛwɔ abɔnten so a obiara de ne bi cause Joseph nso deɛ ɔtumi sɛ mɛdi me mmerɛ pɛn yɛ ne sɛ mehu adeɛ a wode taataa kɔ ɛyɛ ndi a yɛndi ɛnyɛ ne fɛ yɛ ɛne ne dɛ bɛyɛ yɛndi a yɛndi mate ase ebi aka kɔ no ɔhu ebi aka kɔ ɛno sɛ bisa sɛ Philamon Ghana ha deɛ ɔn sɛ yɛnnuanom ba ɛsɛ bi ɛsɛ fine boy no de pii ɛno na ɔmo pɛ deɛ ɔte abosi ɔkan ɛyɛ fɛ adwuma no na ɔmo mpɛ nti siɛɛɛi sɛ aba sɛ meyɛ example ɔmo ahu sɛ me ne wo teɛ mɛduru gate ano a mɛpie sɛ meekɔ ɔmo hu sɛ obi afrɛ Nana yɛ aberante pa anwummerɛ bɛba hɔ mɛyɛ sei wotu wotu tale kwaku manu ne kwaku manu hyɛ aseɛ sɛ moyɛ adwuma no. Ɛno yɛ mfaso a wɔanya afi mu, ɛno ka ho bi sɛ mmaa no retaataa wo no, ɛno ka ho. W'anteɛ ne sɛ, wonim, me ankasa koraa, me me brother no ankasa no a ɔno ɔwɔ hɔ no, me ne no ntwaa videos no koraa na yɛde nda so kɔ Kumanu nua koraa na yɛpɛ m'asɛm dada. W'ate, gyame kyɛ w'ate m'ase? Mate ase. Enti, yɛpɛ m'asɛm dada, ɛna me ne no start twitwa video, enti no, still na nnipa dodoɔ no ara bɛkɔ so apɛ m'asɛm, but busa wo ho sɛ, Me no, menkeka m'adwene ne me nipadua ne me nimdeɛ mfa nkɔ saa baabi no. Sɛ mɛ waste me time bebree de bɛyɛ mma asɛm deɛ, mede bɛbɔ Nyame mpaeɛ na wa wa wa m'adom na ɛkuta me no wato mu anaasɛ wapagya me de me adu standard bi mu. Menka sɛ ebia memfa baa, ebia sɛ mɔ baako na wobɛfa a ɛɛyɛ sen sɛ wobɛkyɛ si bɛfa wei bɛfa wei bɛfa wei bɛfa wei. Ma nea ɛba saa, wo spirit ne ahoɔden a ɛkuta a ɛde yɛ adwuma no koraa no, ɛso te. Wontumi nnuru baabi a ɛsɛ sɛ wopɛ. Ɛno na da biara kɔ so bɔ mpaeɛ saa nso, Nyame ntie yɛn mpaebɔ. Ɔho, enti no, mehu no sɛ ɛyɛ normal. Dodoɔ nso ani sa dɔso takrakyɛ. Mmaa, sɛbi, Ghana, ewiase mu nyinaa, even ɛnyɛ Ga, ɛnyɛ Abibifoɔ mpo, Aborɔfo mpo, sɛ woyɛ celebrity a wo face mmɔ ayɛ pɛ w'asɛm. Sɛdeɛ wotie biara. sɛnea wotie pia. Question na mebisa wobisa me asan ma me ke a busa Don Little, busa Dabo mo po sɛnea ɔmo teɛ no hwɛ sɛ mmaa sɛbi heavy machines ɛdɔ ɔmo. Mate mahu. Nti saa na ɛteɛ. Mahu mahu. Na ɛnkyɛɛ biara na Ɔbɔe Frank dɛm ɔne bra kwaku beef bi ɛbaeɛ. Sɛnseɛ Ghana ha deɛ ɛse obi starte sɛ ɔyɛ biribi na ɔpɛ sɛ ɔpagya a. na ɔde beef kakra wɔ no na ama ayɛ den na ɔno nso agye ne din kakra. Na mepɛ sɛ mebisa sɛ ɔbɔy Frank Nehru ne Bra Koku beef no, wo na w'ani tua mu? Ɛsɛ twene anim na waayɛ mmɔnten. Wo na anim deɛ wɔ mu. Wobɛtumi akyerɛ mu kakra deɛn de saa ntɔkwa nketewa yi baa wɔn mmienu ntam? Wante sɛ me a asɛm no sii koraa na menni hɔ. Baabi a asɛm no kɔsii no na memmada. Ade kyee ansa na metee aseɛ sesei but. Minhu no se ntɔkwa sɛ bi fi se sɛ ebia Frank ne Kwaku bɛko ntɔkwa. Dabi, because Kwaku Manu no sɛ bi ɔpɔn baabi a no baabi a ɔwɔ no ɛnyɛ Frank ne sɛ ɔne no kɔko ntɔkwa. Frank yɛ ne nua ketewa. Nti ebia biribi na ankɔ yie na ebia ɔ ɔ ɔde retu baabi. Ebia sɛ me mete wei meyɛ ade na sɛ nyɛ pii na sɛ me bra nyɛ yie a ɔbɛtumi atea me. Saa nso na Frank nso yɛ ne nua ketewa. Me me Frank me ne no na ɛkɔ soɔ. Yɛmfa no sɛ ɛnyini mu no. Nti Frank nso yɛ ne nua ketewa nti ɔyɛ ade no a sɛ nya wobɛtumi atea no. But menhu no sɛ ɛyɛ beef sɛ sɛdeɛ ebia nkurɔfoɔ no bi susu dwene yɛ no. Menhu no saa because Frank ne mfe susua a ɔne ɛyɛ Kwaku Manu bɛkɔ dabi dabi dabi ɛnte saa. Ebia biribi bi misunderstanding ketewa bi na ebia ankɔ yie a na ebia ɔde reto yie.

Sɛ hon sɛ Franklin Rose ɔne Kwaku Manu akɔ baabi na sikasɛm mu no Kwaku amma no anhu sika no so. Ao dabi bro won se asem a na meka bi no wo wo ne wo maame wo maame na ɛwo wo ne wo maame tra ase wo maame na ahwɛ wo school wo maame na ahwɛ wo aduru baabi

Kwakumɛ ne Frank Nero kɔ program bi a na yɛse yɛ invite wɔn mmienu nyinaa. Na yɛ obi invite wo bi a, wo ba a na ɔka se ɔne me bɛyɛ interview no, wo ne me bra Kwaku na di nkɔmɔ anaa? Daabi. Se wo ne me na di nkɔmɔ. Nti se me wɔ sika bi a se mɛgye wo. Ɛwom saa. Nti sika bi asem na wo ka ho asem yi. Sɛ na ɔho ni sɛ Kwaku ɔhyɛ bra Kwaku ase no nti no, na akɔyɛ sɛ biribi anya nipa no ne Kwaku adi. Wonim, sɛ yɛ bɛ frɛ wo program a, yɛ nfa nsuo me so. Te aseɛ. Deɛ me pɛ sɛ me kyerɛ tie me. me me tiwɔ sisi yi sɛ obi refrɛ me me program a ɛnyɛ me bra kɔku na ɔbɛti bɛsi nso wofrɛ me bra kɔku program a na sɛ meba bi a ɛno nkyerɛ sɛ me ne no nanam dada baabi a me bra da kɔ biaa me ne no ɛkɔ nti sɛ yɛfrɛ no program a na sɛ me ne no kɔ a ɛno nkyerɛ sɛ me so yɛafrɛ me program sɛ yɛbɔɔ me din faa fon frɛɛ me na ɛfrɛ me program a ɛyɛ different. na ɛpɛ sɛ metumi atena ase. Ɛna wafrɛ me na me ne wadi sɛ ebia mɛgye wo thousand, two thousand, anaa mɛgye wo five hundred, three hundred, ebia mɛgye wo fifty anaasɛ twenty. Ɛna me me sika no yɛde maa wo sɛ fa ma me. Ɛna wamfa amma me deɛ ɛdi fɛ. But sɛ ɛnte saa na sɛ Kwaku Manu na ɛrekɔ ne program na n'akora a ɔne no nam ɔde no akɔ na sɛ program no awie na sɛ ɔno no pɛ a ɛna ne sika a ɔde bɛma wo no wobɛsɔ mu saa. Na ɔkora dɛn na ɛfɛ sɛ obiara bɛfiri apanyini ne program na ɔde wo akɔ na wawie na ɔnya adɔdɔdeɛ di. Anaa wopɛ sɛ nka ɔntan me sika no nyinaa ma me? Mennim sɛnea asɛm no teɛ. Ebia, mesrɛ monya mo research yɛ, mennye nni sɛ saa na asɛm no teɛ because mentee bi koraa da sɛ yɛfrɛɛ wɔn, yɛfrɛɛ kwaku program no, yɛfrɛɛ, ɛbi nsii da. Me me interview a mehwɛɛ, me mehwɛɛ eh, Frank Nero interview a ɔyɛeɛ no, ɛno hɔ no na ɔde too dwa sɛ sei na ɛduaa mu. Ɛna mesee asɛm no, Montie mu yi. Fa Rastney ne mo ne mpanyimfoɔ bi kɔ mo osi no mu mpo a, sɛbi wɔn wɔ anim, wɔn wɔ din anaasɛ wɔn anyini mpo no, yɛtumi frɛ Kwaku Manu ankasa program anaasɛ ne advert, ɔno na yɛabɔ ne din afrɛ, ɔtumi kɔgye ne sika. Wɔbɛfrɛ wɔn nyinaa ma wɔabɛtwa bi, owie a ɔbɛkyɛ sika no ama wɔn nyinaa. Obi a onim asɛm a meka biara nim asɛm a meka nti menim sɛ ebi nsi me a ɛnyɛ sɛ ebia ɔyɛ me bra but deɛ me menim fa me bra no Frank Nalo na ɔka n'asɛm no busa no yie na ɔnka kooko abɛkɔ sɔm nkyerɛ wo sɛ ɔse Frank Nalo na ɛkae deɛ a ebia menim de sie ebia sɛ bia ɔde nka starte ebia na ɛyɛ hype ebia na ɛyɛ for hype because saa time na na ɔrelease Abena no ah na ɛyɛ hype ɛyɛ hype na ɛyɛ nnwom no hype because sɛ wopɛ sɛ wohu Kwaku Manu yɛ busa Frank na busa sɛnea Kwaku Manu teɛ. Adwuma a obi nka ho koraa, otumi kogye, na oyi ne sika de ama. Sɛ mesrɛ momfa ntwa nnipa aso ne sika, sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa no ani bɛgye sɛ ɔno nso adwuma no ɔbɛyɛɛ bi, na ɛnkɔba sɛ ɔbaa na mamma no hwee. Enti sɛ mose momma no sika koraa no a, me sika a magye no, munyi bi mfa mma nnipa korɔ no. Asɛm a mekae sɛ mebɔ no, busa Frank no ankasa nso, ɔse ɔkaa sɛ, kɔhwehwɛ Frank na busa no sɛ asɛm a mekae sɛ metwa ntra no, enti ɛyɛ nɔɔma a? Ebia ɛyɛ hype, ɛyɛ hype, menni ɔhyɛ sɛ ɛyɛ saa na ɛsii.

na mebɛyɛ nipa kɛseɛ. Yoo ahwɛfoɔ na meka wo sɛ the joint dwumadie no ɛna wohwɛ no ɛma awura mfiri subscribe ne view na ɛhyɛ wowie a na wahete on the notification bell no sɛnea update ne exclusive biara wonya no baabiara gye sɛ the joint so ɛna abɛnya no Ɛdwan nti na wopɛ nsɛm a ɛretrend wɔ Ghana ha, the world of entertainment a, ɛno ara ne The Joint. Ɛmfa w'ani nkyerɛ baabiara. Ansa na yɛbɛsɔre no, memmisa Appiah Joseph, Flaman, sɛ afutuo bɛn na ɔwɔ de ma Ghana mmerantewa a seesei ebinom asi so yɛ sɛ Tramadol, Viagra. Ɔbaa bi ka sɛ ɔba barima hɔnom a, na barima no tumi, barima bi a menim no, ɔtumi we Viagra bɛyɛ sachets baako sɛ ɔretwɛn no. Enti afotuo bɛn na wode ma saa nkorɔfoɔ no sɛ wɔn de bɛgyae tramadol ne viagra no nom na wɔn nso apɛ biribi ayɛ? Sɛ woka sɛ ɔbɛ ɔbaa ba bɛma nti ɔnom viagra ne deɛ ɛwɔ hɔ no, saa bɛma korɔ ɔnni talent, ɔnni vision. So nka ɔwɔ aniso ɔwɔ anisoadehunu sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra ma Nyame hyira no a, wodi saa nkwaseasɛm no. Wo yɛama wo yɛama wo tuo sɛ fa kɔkum ɔsono, wodi a ɔ ɔ ɔtwe akyi. Ɛnam sɛn na wɔɔtwe no? Ɔsono nam, wobɛtumi awe no bɛyɛ one year. Mfe na ɛda w'anim no abrabɔ no a wobɔ no woabɔ aduru he? Mike wowɔ twenty years Nyankopɔn de eighty years bɛka wo ho Wonduru mu half mpo Woastate nom nduru defa ɔbaa Na wodi sixty years a saa tam no a sɛbisɛbi wo ho dɔɔdɔ wo na ɔyere wo nsi mpanyimfo mmaa nso wɔduru fifty years paa na wɔn ho dɔɔdɔ wɔn paa saa berɛ no na sɛbi obi akora ketewa bi kye wo yere no afei wɔtwi no a ɛbɛhye wo fɔkɛ Nti deɛ mɛka ne sɛ ah saa ɛyɛ nduru a yɛnom sɛbi defa ɔbaa ne saa nnoɔma no deɛ ɛmmoa. Woyɛ Youth a ɛmmoa sɛbi sɛnea w'ahoɔden teɛ na ama no agye ne saa anaa afei nso no a deɛ mɛka akyerɛ obi biara ne sɛ nnipa a ɛte sɛ me me sɛso kɔɔfoɔ a wɔte sɛ me bere bi a ɔte sɛ me deɛ mesrɛ ne sɛ ma w'ani mbere na yɛ biribi a ɛsɛ na ɛfata wonim biribi yɛ a mentwɛn sɛ obi ba bɛboa wo dabi starte na ɛyɛ na mpo obi te nkyɛn na sɛ ɛyɛ no fɛ a obetumi asɔ nsa aboa no. Ana YouTube no nso no a ɛnnɛ musi so no sɛbi ɛda ɛde saa de saa nti no sɛ yɛnyɛ obi ama ne mmoa because ɛnnɛ ɔyɛ boa wode duru baabi a ade bɛkye no wobɛ abɛyɛ nipa no boniayɛ wobɛ abɛsɛe nipa koro no din woanyɛ hwee ama me woanyɛ hwee ama me nti sɛ ama obiara afa ne ho adwene ɔmpɛ sɛ ɔbɛde ne sika babɛhyɛm babɛkɔ kɔboa obi because at the end of the day no wobɛma no ahu sɛ onim nyansa. Ana sɛbi sɛbi mo nso a mo adi kan wɔ abrabɔ mu no mo nna mo ani nhwɛ aseɛ na mo nso mo mmoa YouTube because wo pɛ hɔ tie but deɛ ɔboa wo no a w'anyi no ayɛ no deɛ wo mpɛ tie ɛsi dabi ɔmo bɛ boa YouTube but YouTube anyi ayɛ YouTube anyi ayɛ. So wate ase? Youth, ɛ, yɛ se yɛhia yɛ. Ɛyɛ, ɛbɛyɛ ya sɛ wobɛyi obi bɔne ayɛ. Ibu mpo Nyankopɔn anaase Yesu Kristo koraa mpo a ɔbaa asase yi so. Anifirafoɔ du na ɔsa wɔn yareɛ. Baako pɛ na ɛbɛdaa no ase. But busa se saa nkron no wɔyɛ dɛn? Nifira no saa kɔɔ wɔn so. Sɛ Nyame mpo na ɔbɔɔ soro ne asase na ɔse ɔne yɛtwa no kɔto ano yi, sɛ wasa nipa dodoɔ yareɛ, nipa du yareɛ, na baako pɛ na ɛtumi bɛda ase, na sɛ wɔtumi saa de ɛna nnan na aka no yareɛ no saa kɔma wɔn deɛ a, na ɛnye sɛ ɛnyɛ nipa dasani. Ɛbɛyɛ yia sɛ ɔbɛboa obi na nipa no anda wo ase na ɔsɛ sɛ odi anim. Enti deɛ mɛtumi aka kyerɛ no sɛ, obi biara nhwɛ n'abrabɔ so yie na yɛmma nokorɛ nna adi wɔ yɛn anim. Nokorɛ, ɛyɛ. Sɛ woka nokorɛ, ɛyɛ. than sɛ wobɛtwa ntorɔ because abrabɔ no yɛmmɔ nwie. Ɛnnɛ na woyi obi bɔne ayɛ a, ade bɛkye no obi nso bɛbɛyi wo bɔne ayɛ. Ebia wode no koraa deɛ ɛbɛyɛ ɔya bebree. Nti deɛ mɛtumi aka akyerɛ no sɛ Nyame nso nhyira obi biara. Obi biara a ɔsɛ bi, ɔtu ne sika gu de boa obi, ɔpɔ biribiara no, wosɛ wo sika de boa afoforɔ a, Nyame nhyira wo. Ɔmɔ akoma papa. Titire me bra Kwaku sɛ Nyame nhyira no. Nyame hyɛ no bɔ obi wɔ hɔ ɔte nkyɛn ɔse yɛ ne nua nti na ɔbɔ dabi kwaku manu start sɛ ɔbɔ sini mu nipa nyɛ ndɛ ndɛ nkorɔfoɔ bɔ sini mu a ɔmo aduru baabi a ɔmo te ɔmo nim sɛ ɔmo aduru baabi ne nyina yɛ ɔne mmoa directors ne producers bi a ɔno ankasa aboa wɔn nti sɛ nyɛ ndɛ ɛntɛ sɛ ne nua na ɔntumi mmoa me me waboa me wayɛ bebree ama me nti deɛ mɛka sɛ Nyame nhyira no nyɛ nipa nyina ana ɔgu so nso boa Nyame adom ɔgu so ɔboa Kwasi Efiato Pamo ne ayi nyina ɔboa nipa dodoɔ no a ɔboa obiara Baabi a ɔnam biara no, ɔboa obi. Mpo ohyia ɔno sɛ onim hɔ de boa wɔ ɔtumfo. Mekae sɛ fa me yɛɛ nea ɔbɔ nwom, ɔne ne tena ne kaa mu tu ne fo ne a ɛsi ne yie. Enti saa na Nyankopɔn nam nnipa bi so de yɛ. Nti no afei nso mɛsan afa akonya yi so aka akyerɛ obi biara sɛ mesrɛ mo mobɛtumi afollow me nso wɔ ɛyɛ Instagram Philaman anaa PhilaGhana wobɔ biaa biaa the same account no ara na ɛwɔ mu Instagram PhilaGhana underscore wate ase underscore anaasɛ Philaman straight F-I-L-A-M-A-N Philaman ɛna Facebook nso PhilaGhana Philaman ne nyina bia wobɔ biaa ɛbɛba biaa ɛyɛ me dea. Fila fila man no mobɔ fila man no fila man yɛ me page ɛna fila Ghana ɛyɛ me normal Facebook YouTube no ɛhɔ hia fila man TV wobɛtumi akɔ akɔhwɛ mo yɛ funny videos a yɛtwa pɔsi gyi akyi bibia wobɛtumi akɔnya no wobɛtumi nso ahwɛ no more videos fire house swapping ɛwɔ kwakumanu TV ɛwɔ YouTube na menim sɛ Nyankopɔn nso ɛbɛhyira wo. Medase. Ɛneɛ Philaman Nyame nhyira wo nso bra kwaku ɛnase kɛseɛ nkumaa na ɛneɛ me nso deɛ mede to bra kwaku anim ara sɛ ɔma ne nhyira no bi aso me so ɔne me next target sɛ mede no bɛba the joint dwumadie no so na saa da no deɛ anyɛ anyɛ sɛ gya a deɛ bɛsi nyɛ na ɛnase kɛseɛ nkumaa Ricardo Varas so ɛwɔ Metro FM Ɔno nso kaa ho na ɛma nnɛ yɛtumi de The Joint dwumadie no abrɛ Asanteman ne Ghanaman. Yɛsɔre na mɛka wo sɛ me din ara ne Nana Yaw Abrante Pa. Wobɛtumi a subscribe Bernag TV, wobɛnya The Joint dwumadie no wɔ so, wobɛ view no ahyɛ, wowie a na woahete notification bell no. Adoma no a ɛwɔ aseɛ hɔ no, na yɛsɛ biribiara, update biara, exclusive biara no wo nsa atumi aka wɔ Bernag TV so. Na wowie a woafolo Nana Yaw Abrante Pa wɔ Facebook. Edin no ayɛ na na ayɛ aberante pa. Twitter, numbers no nam screen no ase. Sɛ wopɛ sɛ wo sponsor dwumadi no nso a, deɛ ɛgu screen no ase no ara wobɛtumi afrɛ emu biara. Ɛbɛgye wo atumi ɛne wɔn adi nkɔmmɔ na deɛ ɛsɛ na ɛfata no ɛne wɔn ayɛ. Wobɛtumi aforo no na ayɛ aberante pa. Yɛda mo ase. Ɛha ɛne yɛde The Joint dwumadie no ɛbɛsi. Philaman, yɛda ase. Appiah Joseph, Nyame nhyira wo.